Карчык ашыгырга яратмый иде. Ярамый аңа ашыгу. Үзен сакларга кирәк. Ул барыбер киләчәк. Алар очрашырлар һәм башка бер вакытта да бер-берләрен югалтмаслар. Барысы да хәтерендә карчыкның. Берни дә онытылмады. Иртәгә аларның туган көннәре. Туган көннәренә кадәр пар булган.

Аяклары көн дә өйрәнгән гадәт буенча балконга алып чыктылар. Иртәнге зарядканы ясамый калырга ярамый. Формада булырга ярата карчык. Зарядка тәмам булып, кереп китәргә әзерләнгән карчыкның күзе каршыдагы балконга төште. Күрше йортның балконында бер карт җилләнеп зарядка ясый иде. Бу балкон Марина Владимировнаныкы бит.

Инде айдан артык күргәне булмады. Әллә шушы кортка кияүгә чыкканмы? Моны ачыкларга кирәк. Карчык, җил-җил атлап, күрше фатирда яшәүче Светлана Михайловна янына ашыкты. Светлана да картайды инде, үлеп китсә, керә алмаслар дип, ишеген төнгә бикләми. Бер ялгызы картайды. Картайдылар инде, ялгызлыкларына картлык та өстәлде. Ул елларда ир-атлар сугыштан кайткан кызларны хатын итеп алырга бик атлыгып тормыйлар иде шул. Немец белән сугышып йөргән кыз-хатыннан курыктылар ахры. Җәмилә көзге каршына килеп басты да үзен тикшерә башлады. Яшьтәшләре арасында иң эре гәүдәлесе ул, күптән инде унсигез яшьне бирә аңа барысы да. Сугышка китәргә кирәк, бәлки аны шунда очратыр. Бөтен батыр егетләр фронтка киткәндә, ул гына качып өйдә калмас. Бу фикере кызның үзенә бик охшады һәм ул әнисе кайтып кергәнче тиз генә районга тәпиләде. Ара ерак түгел иде, тиз килеп җитте ул. Военкомат каршысы гөрләп тора, кемдер гармун тарта, кемдер елый-елый җырлый. Иренең муенына сарылып, Синнән башка ничек яшәрбез? дип такмаклап елаган хатыннар, Син миңа автомат алып кайт, яме! дип әтисенең чабуына ябышкан балалар, Кайгырмагыз, бер айдан кайтып җитәбез без, дип күкрәк иереп басып торган егетләр. Җәмиләнең башы әйләнде. Кемнән сорарга, кая барырга белми торганда, каршында хәрби киемле кеше пәйда булгач, кыз телсез калды. Шомырт кара күзләрен кызга төбәп басып торучы, төшләргә кереп йөдәткән хәрби киемдәге егет Ул иде. Икесе дә телсез калды. Бер мизгелдә кызның аяклары җирдән аерылды, аңа канатлар үсеп чыкты, салмак кына җирдән күтәрелде дә. Чибәр вакытлары бар иде аның. Әнисе белән генә яшәсә дә, бәхетле бала булды ул. Менә Җәмиләгә уналты яшь булып китте. Тулышкан, йомры гәүдәле кызга күз салучылар күп. Әрсезрәкләре көндез кеше күрер дип тә тормыйлар, чишмәгә суга баручы кызның каршына чыгып, көянтә башыннан тотып, җибәрми торалар. Туйды инде кыз бу хәлләрдән. Юк, авыл егетләрен начар дими кыз. Әмма. Кайда соң, төшләргә кереп йөдәткән, тынны кысарлык сөю бүләк итәргә тиешле егет? Юк бит ул. Авыл егетләре арасында андый бер егет тә юк. Хыялындагы егетнең кайдадыр яшәвен, тиздән очрашачакларын өмет иткән кыз бер генә егетне дә үзенә якын җибәрмәде. Көтәчәк ул үзенең кара чәчле, киң җилкәле батыр егетен. Тик нигәдер ул соңгы вакытта кызның төшенә хәрби киемдә керә башлады. Аллам сакласын, төш кенә булсын иде. Хәрби кешегә кияүгә чыгарга хыялланмый ул. Киләсе елга мәктәпне тәмамлар да укырга китәр. Врач булачак Җәмилә. Кешеләрне дәвалаячак. Алар бүтән бер вакытта да авырмаслар, Җәмилә янына кунакка гына килеп йөрерләр. Хыяллар, хыяллар. Бер атнадан бөтен хыялларының юкка чыгасын кем уйлаган? Бер мизгел эчендә бөтен кешенең тормышы үзгәрер, бөтен кешегә уртак бер афат килер, сугыш башланыр дип бер кеше дә уйламаган иде. Ә ул килде һәм, бөтен уй-хыялларны җимереп ташлап, һәр кешенең тормышына төзәтмәләр кертте. Бер көн эчендә авыл урамнары бушады. Ирләр сугышка китте, тылда калган хатыннар, бераз көч кергән балалар

Дип сорыйсы итте ул керә-керешкә. Өйрәнә алмады шул рус телен, сөйләшүе дә чамалы гына. Руслар аңлый үзе, татарлар гына көлә. Русча сөйләшә белмим дип тормады. Гомер буе руслар белән аралашып яшәде карчык. Әнә, әле дә Светлана Михайловна аның шатаецасыннан көлеп тормады. Белгәнен сөйләп бирде. Марина Владимировнаның бер ай элек вафат булуын Белү карчыкка бик авыр тәэсир итте. Нәкъ шул вакытта чит шәһәрдә ахирәте янында кунакта булган карчыкка беркем хәбәр итүне кирәк санамаган. Кызганыч. Кунактан кайткач та әйтүче булмады. Каберенә барып чәчәк салып кайтырга кирәк булыр. Бергәләшеп сугыш кырыннан күпме яралыны аркаларына салып ташыды бит алар. Карчык күршесенә үпкәләп тә куйды. Шул хәбәрне үзе сорамыйча әйтмәде бит. Фатирын бер ялгыз карт алган, ди. Теге карт яңа хуҗа булып чыга инде алайса. Марина, Марина, нигә киттең инде син? Гафу ит сине озата алмаганыма. Таякны кемгә ташладың икән? Миңа ташламагансыңдыр? Беләсең бит инде, миңа әле китәргә ярамый, аның белән очрашмый торып, китә алмаганымны онытмагансыңдыр. Үлемнән курыкмыйм мин, килгәч китми калып булмас. Тик аны бер генә тапкыр булса да күрми китә алмыйм мин. Ничә еллардан бирле көтеп. Эй, Марина, Марина, яткан урының мамык юрган булсын! Җәмилә карчык яңа гына ишеткән хәбәрдән кәефсезләнеп, йомшак диванына утырды. Тел астына үзе яраткан дару төймәсен салды да күзен йомды.